Türkmenistanyň ýurt daşyndaky raýatlary türkmen hökümetiniň syýasatyna öz närazylygyny bildirip, protest aksiýalaryny geçirmegini dowam etdirýärler. Şeýle çykyşlaryň nobatdakylarynyň biri ýigrimi altynjy iýunda Türkiýäniň Stambul şäherinde boldy. Azatlyk Radiosy şol çykyşyň guramaçylary bilen söhbetdeş bolup, waka barada jikme-jik gürrüň bermegi sorady. Biziň şu günki söhbetdeşlerimiz Çemen Öre we Hanum Rasulowa. Çemen hanum salam Azatlyga hoş geldiňiz. Waleýkim Essalam Taňry ýalkasyndalygyňyz üçin. Özüňiz barada gürrüň beräýiň nirede doguldyňyz häzir nirede ýaşaýarsyňyz. Çemen sizden başlaýylmy. Bolýa.
Men Daşoguzdan Daşoguzda doguldym şäherinde. Indem Nepalda ýaşaýan. Öňler Amerikadada ýaşadym, işle okadym, işledim. Russiýanyň Omsk şäherinde doguldym, ýöne Türkmenistanda Lebap welaýatynda ulaldym. Şu wagt Stambulda ýaşaýan.
Näme üçin we nädip aktiwist bolduňyz?
Ýedi aý mundan öň meniň doganymy Seýdulla Rasulowy armiýadaka, gullukdaka

Aptbaň boldy. Şondan soň uje men ýutubda we beýleki sosial mediada agtaryp tapyp başladym. Çemen dagyny tapdym, şolar ýaly aktiwist boldum.
Çemen siz?
Menem hemişe aç-açan gönüçildim. Hiç wagtam özüme nädip aýtsa bole özüme aýtmazlyk zatlar bolmaýardy. Şoňa erkinlik bilen saklanyp nimetmeýärdim. Özümi saklanyp Erkinligimi saklamaýadym, erkinlik bilen aýdaýadym, dymdyrmaýadym özümi. Şonuň üçin öňden bäri men hemişe studentlikden bäri şol ýaly gaçyk adamdym. Ýöne iki müň on ýedide meň dädem syrkawlady, şonuň üçin Türkmenistana gitmeli boldum. Iki müň on sekizde-de şu gruppany açdym, ahyrsoňy birazrak ýadap, Şu hak-hukugy bozlyanyny görüp, indi adamlara birazak erkinlik bereýin, öwrensinler gep öz sesini çykarmaga diýip, gruppany açdym Facebookda. Şeýdibem aktiwist bolup gitdik. Ýöne açyk aktiwist men diýip, men geçen ýyl aýtdym, oktýabrda.
Siz özleriňizi syýasy hereket diýip hasaplaýarsyňyzmy? Ýok, biz men özümi aktiwist hasaplaýan we biziň gruppamyzam ady Halk herekedi ses biz aktiwizm tarapdan adamlary oýandyrjak bolýas we hak hukuklaryny öwretjek bolýas şo tarapdan biz aktiwny

Protestimizi biz närazylygymyzy bildirmek üçin geçirdik. Proteste ýaklaşyk segsen kişi ýaly adam toplandy, ýöne öňje şuny aýdyp geçmek isleýän, posolstwanyň işgärleri prowokasiýa etmek üçin şo taýyk geldiler we köp agzalarymyzy şol närazylygy bildirmek üçin proteste gelen köp agzalarymyz Ol prowokatorlaryň derdinden öýlerine gitdiler, ýöne şondadam biz otuz kişä ýakynrak adam bilen protestimizi geçirip bildik. Edil şu soraga çemen siz nähili jogap berersiňiz?
Bu protestler öňünden biz bir prowokasiýa boljakdygyny bildik, öňündenem näme aýtmalysyny, näme barlamalysyny, nähili taýynlyk görmelisinem gördük. Gepleşip goýduk öňünden hemme zady we gaýtam bolmagysyndanam gowy boldy. Hanym, siz türkmen diplomatlary tarapyndan şeýle herekede garaşýardyňyzmy?
Hawa, garaşýardyk. Biz öňündenem habarymyz bardy olaryň geljekliginden. Ýöne diňe türkmen diplomatlaryndan başgadam aňyra türkmen diplomatlary tarapyndan Bärde antiterror gruppasyny jaň edip, Hytaýda şul adresde Stambulda ýigrimi altynjy iýunda sagat birde terrorizm boljak diýip habar berlipdir, şonuň üçin Türkiýäniň antiterror organizasiýasydam geldi.
Çemen, siz türkmen diplomatlary tarapyndan şeýle herekete garaşýardyňyzmy?
Edil şeýle herekete garaşamzak, ýöne gelenleri bize hormat berdi we ondan hem gowy hereket boldy gaýtam. Şolaň edenlerini açdyk, şolaň hukugy bozjagyny görkezdik. Özem ýat ýurtda, ýurda baryp özüniň Türkmenistanda edýän işini şo türkde etjek boldular. Onam oňarmadylar. Şonam gowy boldy, näme üçin diýsek, bärde jenaýat kodeksiň statýasynam bozdular, hanumy alkytjak boldular, zorlap alkytjak boldular, elinden saklap, bäşsin, eýdip-beýdip hüjüm edip, gorkuzyp alkytjak boldular, şonam indi zaýewleniýe edip, arza edip biz ýazjak bolýas gruppa bolup. Hanum häli siz öz söhbetdeşligiňizde türkmen diplomatlarynyň geljegini öňünden bilýärdik diýdiňiz, nädip bilýärdiňiz?
Bilýärdik diýenim şular ýaly, sebäbi öňünden maňa birnäçe gezek telefondanam maňa jaň edildi, ynha, sen şo taýa barýaň, sen ölümiňe barýaň, seň şondan habaryň barmy diýip aýdyldy. Şonuň üçin men pikir etýärdim, gelerler diýip, ýöne edil antiterrory çagyrarlar ýadam başga birlerini çagyrarlar diýip öýtmändim. Ýöne olaryň gelip o taýda bir zatlara garyşjak bolýanlygyndan Olar ýaly diýip pikir etýärdi, garyşyp bilerler diýip.
Türkmen diplomatlarynyň şeýle hereketlerinden soň proteste gatnaşanlaryň arasynda nähili duýgular döredi?
Edil şol türkmen diplomatlary tarapyndan gelip şo taýda prowokasiýa etjek bolansoň hasam türkmen milleti, biziň halkymyz hasam agzybirleşmek üçin Bir-birimize goldaw berdik. Şo taýda meni äkitjek bolanlarynda-dam hemme ähli gat agzalarymyz, şol proteste gatnaşan ähli agzalarymyz meň tarapymda boldy. Hasam indi mundan soň hasam agzybirje birlik bolup çykjagymyzy umyt etýän.
Siz öz çykyşlaryňyz bilen näme isleýärsiňiz? Ýekeje islegim şol diktatorstwo bolmasyn ýurdumyzda demokratik bir ýurda gowşaly rahatlyk bilen islän ýerimize gidip bileli hiç hili bizi türmä basarlar ýada bir zat ederler diýip gorkmaly konstitusiýa boýunça ýaşaly zakonly hak özümiziň hak hukuklarymyzy bileli sebäbi türkmenistanyň içinde hiç hili hak hukuk talap edip bilemizok, hak-hukuklarymyzy gorap bilemizok, Türkmenistanyň organ işgärleriniň hemmesi jebir çekdirýärler, şol meniň arzuwym şolar ýaly zatlar bolmasyn. Çemen siz öz çykyşlaryňyz bilen näme isleýärsiňiz?
A Erkin türkmen ýurduny gurmak iň birinji özi. A Halka erkinlik bermek, gorkyny aýyrmak, soňam hak-hukuklary öwretmek we talap tarabyndan bat bermek halka. ýurdumyza üýkeşik getirmek, hukugy işletmek, parlament formany talap etmek, referendum geçirmek. Siziň mundan soňky planlaryňyz nähili, hanym? Mundan soňky planlarymyz ýenem nesip bolsa resmi taýdan rugsat alyp Stambulyň içinde hasam ulurak bir protest miting geçirmek isleýäs. Ýaňy-ýaňydam aýdyp geçişim ýaly, biziň maksadymyz Türkmenistany erkin bir ýurt etmek. Şonuň üçin adamlaryň içindäki gorkularyny ýeňmäge kömekleşmäni elimden gelenini etjek. Siz mundan başga bir zat aýtmak isleýärsiňizmi, özüňizden belki? Sag boluň meni çagyranyňyz üçin men şu taýda aýdyp geçmek isleýän Türkmenistan döwletindäki baştutanlaradam aýdyp geçmek isleýän men aktiwist bolanymdan bäri meniň maşgalama rahat berenoklar şu wagt maşgalamyň agzasy bolmaýan birinidem uje eýýäm dördünji gezek çagyryp komitetden çagyryp näbelli adamlar alyp gidip ony aňyrda urup Kösäp otyrlar. Men şoňa goýbolsun etmelerini isleýän, sebäbi ol adamyň maňa hiç hili täsir edip biljegini pikir etmesinler. Ony uranlary bilen men aktiwistlikden aýryljak däl.
Çemen hanym gepleşigimize gatnaşyp söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag boluň. Sizem sag boluň.
Ýene bir birki söz aýtjakdym. Birinjiden-ä men bütin halky, bütin türkmen Ýurdunam ýurduna ýalkasyn aýtjak sag bolsun goldawyňyz üçin baranyňyz üçin ruhlandyranyňyz üçin taňryýalkasyn.